Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Gäscht, et ass natierlech net einfach no esou enger engagéierter Ried nach vill ze soen. Der gesitt, d'Zukunft vun déi Lénk ass geséchert. An dat beweist och, dass mer an der Chamber nächst Kéier an zwee Joer ganz verstärkt wäerten optriede mat villen neie Leit, mat jonke Leit. An dat ass effektiv déi Richtung, mengen ech, an déi mer eis de Moment entwickeln. Et ass natierlech dee Kongress hei, mengen ech, ech wëll do e bësse mat dat deen Thema mat uschneiden, deen d'Fabienne Lentz, wat jo leider krank ass, hätt missten hei méi am Detail erörteren. wat nei ass an dëser Situatioun a wat och beweist, firwat mer europäesch vill méi koordinéiert sinn, firwat mer ganz gutt verstinn, wann a Frankräich de Mélenchon oder an Däitschland de Gysi schwätzen. Si schwätze vun där selwechter Saach, déi eis hei och concernéiert. Si schwätze vun der politescher Ekonomie vun de Finanzmäert. Si schwätze vun där selwechter Politik, déi gemeet gëtt a ganz Europa. An do läit och d'Potenzial vum Widderstand. De Widderstand ass haut net méi reng national, de Widderstand geschitt haut och am europäesche Kontext an an der europäescher Koordinatioun. Firwat ass dat esou? Well, net well mär dat organiséiert hunn, mee well déi herrschend Kreesser an Europa sech esou organiséiert hunn. Wann an Europa zum selwechten Zäitpunkt, ongeféier elo ëm dës Zäit, d'Lag zur Natioun ass jo bekanntlech den 8 Mee, dat ass alles am Kader vun der neier Budgetsprozedur an Europa, wann zum selwechten Zäitpunkt an Europa Budgete virgeluet ginn, musse virgeluet gi mat deem selwechten Inhalt, dann huet sech fundamental eppes an der Gesellschaft geännert. Da si mer och net méi an deem alen Truc vun Europa, vun internationalen Treffen, déi méi oder wéineger informell sinn, wat wesentlech Froen ugeet. Nee, an Europa gëtt haut iwwert den Inhalt vun eiser Budgetspolitik diskutéiert. An Europa gëtt haut festgeluet, dass den Index muss moduléiert ginn. An Europa gëtt haut festgeluet vu Bréissel aus, dass d'Renten zu Lëtzebuerg mussen erafgesat ginn. Et gëtt festgeluet, dass an der Fonction publique mussen Ännerunge kommen, well d'Léin do vill ze héich sinn an am iwwregen an der ganzer Gesellschaft d'Léin ze héich sinn. Dat ass also eng koordinéiert Politik, déi vun do aus geschitt. An duerfir wäert och de Widderstand sech maachen, well mer vun deene selwechte Saache schwätzen, well mer vun deene selwechte Rentereformen, vun deene selwechte Reformen an der Fonction publique an esou weider betraff sinn, wéi och an de Länner ronderëm eis. A wann den Här Juncker eng Ried hält elo Ufank Mee iwwer d'Lag vun der Natioun, da schwätzt en eigentlech net iwwer d'Lag vun der Natioun, e mécht héchstens eng Ried iwwer d'Lag vun de Finanzmäert. Et geet do drëm, datt den Triple-A-Rating vu Lëtzebuerg op de Finanzmäert erhale gëtt. Ech weess net, ob den Här Juncker dat esou krass seet. Den Här Frieden huet et awer zum Beispill schonn an der Chamber gesot. En huet bei der Budgetsdebatt elo am Dezember gesot, dee groussen Test fir d'Politik zu Lëtzebuerg an iwwerall wier, wann d'Länner elo géifen op d'Finanzmäert Sue léine goen. Dat wier dee groussen Test. Do giff sech weisen, ob d'Politiken, ob déi Politiken richteg wieren, déi an de Länner gemeet ginn. Dat heescht, et geet och ëm méi wéi d'Austeritéit hei. Et geet wierklech ëm d'Autonomie vun der Politik. Et geet ëm d'Demokratie tout court. Doniewent geet et natierlech och ëm déi Froen, vun deene mer geschwat hunn. Am Januar ass et jo schonn un den Index gaangen. Et geet elo un d'Renten, un d'Léiner an der Fonction publique, un, un déi Aarbechtslos och. An och déi Diskussiounen iwwert d'Bildungsreforme sinn an deemselwechten Zesummenhank, mengen ech, ze gesinn, wéinstens am Wesentlechen. All Reformen, déi ugekënnegt sinn an déi scho gemeet gi sinn, hunn am Fong geholl just een Zil, dat ass de Rendement vun deem ugeheeften, vun deenen ugeheefte risege Kapitalmassen, déi op de Finanzmäert zirkuléieren, fir dee Rendement ze verbesseren. D'Aarbechtskraaft soll duerfir méi flexibel gemeet ginn a méi employabel. gemeet ginn an de Perimeter vum Staat soll ageschränkt ginn an och a senger Funktiounsweis soll de Staat sech vill méi upassen un d'Bedürfnisse vum Privatkapital. Et geet ëm d'Afschafung vum Sozialstaat, ëm déi erkämpfte Rechter a Mëttelen, déi mer kritt hunn, déi mer eis erkämpft hunn an am Sozialstaat. Dee Sozialstaat huet zwar ni de Kapitalismus a Fro gestallt, Mee haut gëtt e vum Kapitalismus als e Friemkierper emfonnt. Déi Politik ass och net aus dem Näischt entstanen. Et ass net eréischt dat lescht Joer, wou déi Politik do entstanen ass. Si gëtt am Fong geholl systematesch schonn virbereet. Mer hunn dat och an eisem Pabeier iwwert d'Ekonomie, dee mer jo do vir leien hunn, hu mer dat och am Detail erkläert, wéi dat sech entwéckelt huet, déi Politik do. Si besteet am Fong doranner, datt sech eng Kapitalakkumulatioun, eng riseg Akkumulatioun vu äh, Räichtum op deem enge Pol vun der Gesellschaft gemeet gi ass duerch Dereguléierungen, Privatiséierungen, duerch Steiersenkungen an esou weider vun deeër CSV-LSAP-Regierung, déi, kann ee scho bal soen, 30 Joer am Amt ass, mat enger kuerzer Ënnerbrechung. Et sinn déi selwecht Leit, déi nach ëmmer an der Regierung sëtzen. Et ass nach ëmmer den Här Juncker, deen d'zentral Roll och spillt an deer Regierung do, an e brauch d'LSAP, en huet se gebraucht bis elo, e brauch se awer ëmmer manner, fir déi Politik do duerchzesetzen, och vis-à-vis vun de Gewerkschaften an op deem anere Pol vun der Gesellschaft. Oh, et ass net direkt zur Aarmut zu Lëtzebuerg komm, mee op deem anere Pol vun der Gesellschaft hu sech awer schläichend, op eng schläichend Aart a Weis, Ongläichheeten opgebaut, déi eis Gesellschaft ëmmer méi ze rasse gemeet hunn. D'Chambre des Salariés huet leschte Mount eng Zesummestellung vun de Sozialparameteren zu Lëtzebuerg virgeluet, wou se noweist, datt den Undeel vun der Aarbecht um Räichtum zu Lëtzebuerg am klengsten ass par rapport zu all deenen anere Länner an datt den Undeel vun der Aarbecht um geschafene Räichtum am Ween huet schliisslech de Räichtum geschafen, wann net déi Leit, déi schaffe ginn? Dass den Undeel vun der Aarbecht um Räichtum an néierens esou séier déi lescht zéng, zwanzeg Joer afgeholl huet wéi zu Lëtzebuerg. An der Etüd vun der Chambre des Salariés ass och nogewise ginn, dass déi kleng Salairë real zréckgaange sinn, dass d'Ongläichheeten tëschent de Salairë gewuess sinn. Wouzu och déi héich Wunnengspräisser bäidroen, dass d'Léin esou wéineg zum Liewen duerginn, dass ouni sozial Transferten 29 Prozent vun der Bevëlkerung dem Aarmutsrisiko ausgesat wieren. An dass déi Räich, a besonnesch Bezéier zum Beispill vun Zënsen an Dividenden, steierlech op eng onwahrscheinlech krass Aart a Weis privilegéiert ginn. an dass och déi ontypesch Aarbecht zouhëlt, dass de Stress op der Aarbecht zouhëlt. An d'Chambre des Salariés kënnt zu folgender Konklusioun, ech hunn se op Lëtzebuergesch iwwersat, De Lëtzebuerger Räichtum schéngt also net zur Verbesserung vum sozialen Zesummenhalt an de Liewens oder Aarbechtsbedéngunge bäigedroen ze hunn. Wat déngt et extrem kompetitiv ze si wéi Lëtzebuerg, wa mer eis sozial zréckentwickelen a wann déi gesamt ekonomesch Leeschtungen net der ganzer Bevëlkerung dingen? Dat ass a kuerze Wieder de Bilan vun der Sozialpolitik vun der Regierung an deene leschte Joren a Joerzingten. Do kënnt nach de Bilan vun der Wirtschaftspolitik natierlech derbäi, deen den Tun virdrun opgezielt huet a wou d'Chancë vun enger eegestänneger ekonomescher Entwicklung a vun enger nohalteger Ekonomie jo alleguerten eng no der anerer verpasst gi sinn. Haut erliewe mer d'Zouspëtzung vun der falscher Politik. Mer erliewen eng Flucht no vir, eng weider Ëmverdeelung, déi zu weidere Finanz a Wirtschaftskrisen, zur weiderer Rezessioun an och zur Aarmut wäert féieren. Do si sech all seriös kritesch Ekonomisten eens. Nach ni huet duerfir e Kongress vun déi Lénk, ech mengen, dat kann een ouni ze léien an ouni ze iwwerdreiwen soen, nach ni huet e Kongress vun déi Lénk an esou engem entscheedender, entscheedender Zäit stattfonnt. Et ass och vun deem Kongress hei aus, wou mer wëlle weisen, dass et Alternative gëtt, dass et ganz aner Entwicklunge méiglech sinn, wann de Räichtum gerecht an der Gesellschaft verdeelt gëtt. Et ass keen ekonomescht Gesetz, datt et de Kanner muss méi schlecht goe wéi den Elteren. Duerfir soe mer och ganz kloer, datt mer eis a Widderstand setzen. Ech kann et allerdings net esou kloer an esou emphatesch an soe wéi den David Wagner virdrun et gesot huet. Mee ech soen et dann mat menge Wieder, Ech sinn der Meenung, datt de Widderstand géint esou eng Politik muss weidergoen op allen Niveauen an der Chamber, mee do bewierkt en net vill, dat wësse mer, mee virun allem bei de Leit dobaussen an der Gesellschaft. Iwwernächst Woch doe dotéiere wëll d'Regierung hire Spuerpak ukënnegen, dee jo a Wierklechkeet en Austeritéitspak ass. Natierlech refuséiere mer dat, well mer genau wëssen, dass déi am europäesche Kontext nach relativ bescheiden Defiziter aus enger kloerer Ursaach hierkommen, aus där Steierpolitik, déi zënter 20 Joer gemeet ginn ass, déi mer ëmmer erafgelehnt hunn, eng Steierpolitik, déi dozou gefouert huet, dass d'Progressivitéit vun de Steieren am Interesse vun deenen, déi ganz vill verdingen, staark erafgesat ginn ass. Eng Politik, déi dozou gefouert huet, datt 80 Prozent vun de Betriber keng Steiere bezuelen an datt den Duerchschnëttssteiersaz fir Betriber deen niddregsten a ganz Europa ass. Eng Politik, déi dozou gefouert huet, datt d'Léin a gewësse Sektore real zréckgaange sinn, awer d'Revenuen op Dividenden, Zënsen a Loyeren ëm 40 Prozent geklomme si während där selwechter Zäit. Mer fuerderen duerfir eng Reorientéierung vun der ganzer Steierpolitik. Mer akzeptéieren och keng Plooschteren. Anscheinend schwätzen se elo vu liichte minimaler Besteierung vun de Betriber, déi misst agefouert ginn. Mär hunn eis Virschléi scho laang virleien a mer verlaangen, dass dat ëmgesat gëtt. Déi Budgetspolitik vu Null Defizit soll jo elo an enger sougenannter gëllener Reegel an eis Gesetzgebung ageschriwwen ginn an esouguer Verfassungsrang kréien, a si soll vun engem neie Budgetsgesetz begleet ginn, dat automatesch Coupe bei den Depensen virgesäit. Zwee Traitéë sollen ëmgesat ginn an der Chamber, déi op europäesche Plang ausgeschafft gi sinn. op déi ech elo net hei am Detail wëll agoen, mee déi alleguerten déi dote Politik virgesinn, souwuel an deenen eenzele Länner wéi vis-à-vis vun de Länner, déi Hëllefe solle kréien. Dat bedeit awer net, dass manner Scholde gemeet ginn, loin de là. Et soll an deenen nächste Joere, liese mer, all Joer eng Milliard weider Scholde gemeet ginn. Dat gesäit de Finanzplang vir. Dobäi soll awer nëmmen, wann dat richteg ass, déi Zuelen, de kumuléierten Defizit vum Staatsbudget bei enger Milliard leien 2015. Mee all Joer am Duerchschnëtt soll eng Milliard zousätzlech Scholden nach gemeet ginn. Da freet ee sech, wat ass dat fir eng Scholdebrems do, déi soll kommen? A mer wësse jo alleguerten, wann ee Scholde seet, da sinn et och Leit, déi Sue léinen, déi Sue verléinen, Créancieren. Hanner all Schold ass ee deen drop verdingt. An dat sinn déi, déi vagabundéieren, d'Gelder, déi d'Banken op de Finanzmäert léine ginn, fir ee Prozent bei d'Zentralbank, an dann de Staten se weiderverléinen. Lëtzebuerg kënnt do besonnesch gutt dobäi ewech, mee ëmmerhin zu engem Taux vun zwee Prozent ginn se weiderverléint. Viru Kuerzem huet d'Regierung en Opruff gemeet, fir eng Milliard ze léinen. Si hunn dat publizéiert iwwer Internet. Mer léine gären als Lëtzebuerger Staat eng Milliard. Innerhalb vun enger Stonn hu se dräi Milliarden ugebuede kritt. Do gesäit ee wou d'Sue sinn, do gesäit ee wou d'Sue sinn a wien verdingt dodrunner. Mat deem Austeritéitspak menge mär also a soen et ganz däitlech, sollen d'Finanzmäert nach weider opgepompelt ginn. bis se iergendwann erëm enke platzen an déi Sue fléissen aus den Täsche vun de normale Leit an op d'Konte vun de Finanzkapitalisten. Mär leenen natierlech déi Politik of. Mär verlaangen iwwerens zesumme mam Front de gauche an déi Lénker an Däitschland, dass op europäeschem Plang d'Staaten hir monetär Souveränitéit sollen erëmkréien, dass d'Europäesch Zentralbank ka Suen direkt un d'Staaten léinen, aplaz iwwer de Wee ze fuere vun de Finanzmäert. An dann, et ass scho gesot ginn, lehne mer natierlech de Rentereformprojet vun der Regierung af, well en nëmme Verschlechterunge bréngt a keng eenzeg Verbesserung. D'Absich ass kloer, Hei soll de Wee opgemiet gi fir e privaten Assurancesecteur, dee vun deene Verschlechterungen am öffentleche Secteur profitéiere wäert. Mer musse kloer maachen, dass och privat Assurancen vun der Wirtschaftsentwicklung a vun der Altersstruktur vun der Gesellschaft ofhänken, grad esou wéi eng öffentlech Assurance. Awer si bidden net déi Garantie vun der Solidaritéit, vun der Transparenz, vun der Matbestëmmung, vun der finanzieller Desinteresséiertheet, déi eleng en öffentlechen, vun den Assuréeë matverwaltene Rentesystem ka bréngen. Mär mussen doriwwer Kloerheet dobausse schafen a mer wëllen och mathëllefen eng Plattform fir eng Debatt ze schafen, fir den ëffentleche Rentesystem ze verbesseren an auszebauen an der Privatiséierung all Dieren zouzespären. An den 23. Mee hu mer e Rentemeeting an op deem wëlle mer de Startschoss gi fir esou eng Campagne. Och an der Fonction publique muss eis Haltung kloer sinn. Deen Accord vun 2,5 Prozent Gehälterupassung, am Fong och esou vill wéi de Verloscht vun enger Indextranche bedeit, en Accord, deen ausgehandelt ginn ass vun der CGFP mat der Regierung, deen näischt un der Lounstruktur u sech ännert, dat kann ee bedauern, mee deen awer just nëmmen eng laang iwwerfälleg Lounupassung virhëlt. dee soll elo a Fro gestallt ginn. Wann déi Lounupassung awer net kënnt, dann huet dat och Auswierkungen op de konventionéierte Secteur, am Spëdolswiesen an am soziale Secteur. Do hänken d'Paie vu ville Leit, vu ville Frae virun allem dodrunner, déi ënner schlechte soziale Bedingungen awer eng nëtzlech Aarbecht leeschten. An dat wier e schlecht Signal och fir d'Kollektivverträg am Privatsecteur. An dat ass och esou beabsichtegt. Mer leenen awer grad esou dat Reformgesetz an der Fonction publique of, dat mëttel a laangfristeg, dat gëtt d'Regierung selwer zou, vill méi Aspuerunge brénge soll wéi de Gehälteraccord Ausgabe brénge giff, an wat virun allem d'Aarbechtsverhältnisser an der Fonction publique deenen am Privatsektor upasse wëll. Dësen Accord ass iwwregens och inakzeptabel, well e spezifesch Auswierkungen huet nach op de Gemengesektor oder op den Educatiounssektor, wou déi representativ Gewerkschafte vun deene Sektoren net mat un der Aushandlung vun deem Accord bedeelegt waren. An et wonnert een ëmmer erëm, mat wat fir enger Liichtegkeet sougenannt Oppositiounspolitiker wéi déi Gréng oder den adr, Iwwregens huet och d'DP-Ecke d'Wale gewonn, mat de Stëmme vun de Staatsbeamten, wéi et deemools ëm d'Rentereform gaangen ass. Wéi liichtfankeg sougenannt Oppositiounspolitiker déi inner Logik vum Lounofbau verinnerlicht hunn. Wärend der Budgetsdebatt am Dezember huet den Här Bausch, Fraktiounsspriecher vun déi Gréng, mech a menger Ried ënnerbrach an huet gesot, Ech hat dovu geschwat, dass déi Gring jo fir Loun, géint dee Lounaccord wieren an der Fonction publique. Du huet en mech ënnerbrach an huet gesot, Här Urbany, ech widderhuelen Iech nach méi hart, meng Partei ass der Meenung, dass déi nächst dräi Joer eng Nullronn soll gedréint ginn am öffentleche Secteur. A mat deem selwechte Broschtoun vun der Iwwerzeegung hunn déi Gring jo och d'Indexmanipulatioun matgedroen, wat jo och eng Lounfro ass an eng Lounfro, déi d'Leit alleguerte betrëfft, wou just d'Patronen dovu profitéieren, déi déi Suen an d'Täsch stächen, ouni Garantie nei Aarbechtsplazen ze schafen. Et kënnt duerfir alt erëm eng Kéier, an ech kommen sou lues zum Schluss, drop un, un eis alleguerten dobaussen bei de Leit déi richteg Zesummenhäng ze erklären. Et kënnt awer och drop un ze weisen, datt dat wat geschitt net zwangsleefeg ass, mee eng bewosste Politik am Interesse vun enger klenger Minoritéit, eng Politik zu déi zudeem nach riskéiert an d'wirtschaftlech Katastroph ze féieren. An et kënnt drop un, an dat gesi mer a Frankräich mam Front de gauche, un déi gemeinsam Interesse vun de Salariéen unzeknäppen an un déi historesch kämpferesch Traditiounen och an eisem Land an an dëser industrieller Industriegéigend, an deeër eise Kongress hei stattfënnt. Ouni e staarke politesche Partner op hirer Säit sinn d'Gewerkschaften, trotz hirer numerescher Stäerkt, trotz hire gudden Analysen, trotz hirer Organiséiertheet, relativ isoléiert A mer mussen et fäerdeg bréngen, an de Käpp vun de Leit Verhältnisser a Beweegung ze bréngen. Well esoulaang d'Leit weiderhin LSAP oder de Juncker wielen, ass et kloer, datt mer och keng staark Gewerkschaftsbeweegung kënnen am Land hunn, déi déi Reformen, déi elo virleien, kënnen verhënneren. A mer freeën eis duerfir och op all Zouwuess aus de Gewerkschaftskreesser a mer ënnerstëtzen eisersäits all gewerkschaftlech Beweegung. Kamerodinnen a Kameroden, de Wahlkampf fir d'Chamber an Europawahlen an zwee Joer, dee fänkt haut un. Ech soen Iech Merci.